Malli nisimgħu il-kelma relazzjoni, moħħna probabbilment jimmaġina xi koppja żagħżugħa kuntenta, imħabba, b'għews, Tanni u rigali sbieħ. Iżda sfortunatament, mhux kull relazzjoni tibqa' ħajja b'dan l-entużjażmu u ferħ. Fil-poeżija ħuta, Maria Grega Nado titratta relazzjoni li m'għadhiex tingħaraf. Ejja ħa naraw flimkien. ħuta ta' Maria Grech Ganado. Wara ma nafx kemm snin erġajna ntqajna. U għal minuta konna aħna, int kont raġel, jien kont mara. B'wiċċ wieħed int tbissimtli, minn żgħożiti, bl-ieħor tlabtni naqlilek ħuta. U leħnek kellu r-riħa ta' xatt il-baħar. Fommok ħassejtu bħal ilma sħun dwar saqajja ħafja. U l-qamar kien abjad daqs sidri xħin tlaqt nistat. Iżda x-xemx ta' kuljum tnixxef kollox. Kemm qamar, kemm ilħna kemm kliem li jittajjar mar-riħ. Wara ma nafx kemm snin, ma nafx min int u kemm għandek uċuħ, ma nafx min jien li ntlift fil-kliem. Ħut mejjet jgħidu jitla' f'wiċċ l-ilma. U llum, rifless ġo wiċċi, hemm ħuta, ħalqha mbewwaq, b'għajnejn ta' mara, tfexfex f'għadira mal-blat. Wieħed ma jistax ma jinnotax li l-ħut u s-sajd huma elementi tal-metafora li magħha ddur il-poeżija. Peress li jissemmew aktar minn darba, saħansitra fit-titlu stess, din insejħulha metafora estiża. Biha Greg Ganado tirrifletti fuq relazzjoni li falliet. Il-laqgħa bejn il-mara u s-sieħeb ta' darba sseħħ wara ma nafx kemm snin. Forsi b'kumbinazzjoni. Għal ftit ħin donnhom reġgħu lura għal dak li kienu. Permezz taċ-ċesura wara erġajna ltqajna, il-qarrej jirrifletti dwar il-kuntrast fiż-żmien bejn il-kelmiet snin u minuta. Iżda dan ir-raġel insiru nafu li għandu żewġ ċuċuh. B'wieħed jitbissmilha u bl-ieħor jitlobha xi ħaġa. Il-kelma tbissimtli tħalli effett ta' mġiba ħelwa. Imsaħħa bil-metafora senswali ta' fommok ħassejtu bħall-ilma sħun dwar saqajja ħafja, u bis-sinestesija f'leħnek kellu r-riħa ta' xatti l-baħar. Il-qamar, li tradizzjonalment huwa assoċjat mal-mara, huwa abjad u jissuġġerixxi xi ħaġa mhix imtebbgħa. Interessanti li hija l-mara li tmur tistad, mhux ir-raġel, donnha qed tieħu l-inizjattiva hi. Il-konġunzjoni iżda fil-bidu tar-raba' strofa turi l-bidla li seħħet matul is-snin. Ir-rutina kif narawha fil-frażi Ix-xemx ta' kuljum nixfet kollox, ir-romantiċiżmu u l-innoċenza tal-bidu, l-ilħna li issa siktu u l-kliem li jittajjar mar-riħ, Kliem li ma sew għal xejn għax ma kien ifisser xejn. Bl-użu tar-ritornell wara dawn is-snin kollha, il-mara tkompli tindirizza lir-raġel, kif tagħmel mill-bidu sal-aħħar tal-poeżija, u tistqarr li ma tafx min hu u kemm għandu uċuħ. Min ikollu ħafna wċuh ngħidu li hu ipokrita, jilbes il-maskri, jirreċta. Ma tistax tafdah. U f'din ir-relazzjoni iż-żewġ uċuh ta' raġel li jissemmew fit-tieni strofa mas-snin żdiedu tant li l-mara lanqas taf kemm għandu sewwa. Il-mara stess tħoss li tilfet lilha nnifisha wkoll, l-identità tagħha iċċajpret. Il-mara meta tħares f'wiċċ l-ilma ma tarax wiċċha, Minflok tara rifless f'wiċċha stess, ir-rifless ta' ħutha, ħalqa mbewwa, b'għajnejn ta' mara. Hija metafora dejumanizzatriċi, li tneżża' lill-mara mill-umanità u tittrasformha f'ħuta mejta, tfexfex f'għadira mal-blat. Il-ħuta f'din il-poeżija hija simbolu tal-mewt, l-effett devastanti li l-wiċċ b'ieħor tar-raġel ħalla fuq ir-relazzjoni kif ukoll fuq il-mara. Il-poeżija fiha sitt strofi ta' erba' versi, u vers għalih waħdu fl-aħħar. Il-versi ma jsegwux il-metrika tradizzjonali u joqorbu lejn ir-ritmu tat-taħdit, li jaqbel ħafna mal-fatt li fil-poeżija hemm mara li qed tindirizza raġel.